Helo 'na a croeso i Owain yn Siarad Busnes. Heddiw dwi yn gegin gefn Gareth Wyn Jones, y ffarmwr o Llanfairfrechan. A dwi'n hynod o ddiolchgar i Gareth i cael ymuno efo ni heddiw 'ma. So Gareth, diolch yn fawr iawn am adael fi ddod i tŷ chdi. Dim broblem, dwi'n dal chdi munud a panad bach. Ac i'r bwr cefn da. Ia, ia, bwysig bod rownd y bwr gegin, dydy yma. Mae lot o fusnes yn cael ei wneud yma yma dros y blynyddoedd. Eitha gwir, eitha gwir. Reit, y cwestiwn gyntaf i chynna chdi de. Pryd nes di benderfynu bod chdi'n lwyddiant? O llwyddiant y diwrnod geis i ngeni i ddweud y gwir da chdi? Na, yeah. na, na, pawb yn hwyl. Na, be, i fi mae llwyddiant bob dydd, dim ots be ti'n neud, ti'n fo, ti'n dysgu rhywbeth, um, ti'n mae llwyddiant yn trenio cyd defaid, mae llwyddiant yn tyfu llysio dy hun i ffidio dy deulu, mae llwyddiant yn mynd allan i hel y defaid, ti'n fo, mae ma, ma bob dim yn llwyddiant, um, a rhaid chdi sbio ar bywyd fel yma, mae bob un yn step arall. Um, Ar y siwrna bywyd, mae'n medru bod yn anodd. Um, mae amaeth yn, yn pretty tough gig i ddweud y gwir. Mm. Chdi, a ti fod moch sut ti'n sbio na fo, um, ti'n gwybod beth i hashtag fi, living the dream. A dwi'n dwi, dwi yn teimlo bod fi yn, ti'n fo, um, mae dy iechyd i mor, mor, mor um, bwysig a da ni'n anghofio hynna weithiau. A dim jyst iechyd um, corffonol, ond on meddyliol hefyd. Tibod, dwi'n berson positif iawn, dwi wedi bod yn ffodus iawn, ti'n fo, um, mae'n had yn byw glaw lon, mae o'n 83, dal yn gweithio bob dydd, ti'n fo, mae o'n um, danes y fi, uh, be di'r pethau da yn, yn bywyd, ti'n fo, beth sy'n bwysig yn bywyd, a, a dwi'n meddwl, mae hwnna, ma hwnna rhan o dy lwyddiant di fel person. Um, fe di di sbio ar llwyddiant, mae'n o bres gyn ti'n banc, um, Mae llwyddiant i'n codi'n bora efo gwraig golygus wrth yn ochr i. Wrth gwrs.
Golygfa fendigedig, tri o blant iach ac yn neud swydd bob dydd dwi'n mwynhau. Hwna di llwyddiant swn i'n deud mwya sgynna fi. Um, a dwi'n teimlo bod fi wedi bod yn ffodus iawn ti bo, efo'r gwaith dwi'n neud ar y cyfryngau, bod fi ddim jyst yn, yn dangos hwnna um, ti bo, i, i, i ni fel teulu, dwi'n cael dangos hwnna i'r byd. Ti'n gwybod, dwi wedi cael um, pobl yn ffilmio o'r Almain, America, so nes i un rhaglen efo Darley Newman, nath yna 83 miliwn o bobl gweld ti'n llwyfan dros y byd, ti'n gwybod. Um, so mae'r pethau yma i fi yn, yn, yn llwyddiant am bod fi'n Dim bod am pwy ydw i, ond dim mae o lot i wneud efo lwc, a ti yn medru wneud y lwc dy hun, ti'n bod wrth gweithio'n galad, mm. dal i nocio ar y drws, pidio byth ar y gorau yn byd. Ac os ti'n teimlo bod o yn eich di, yr positive attitude na de, um, mae o'n rhywbeth, mae'n mynd â chdi trwy bywyd, cys dwi yn teimlo'n ffodus. Pan nes i ddechrau fy siwrna um, cyfryngau yma sydd ddim yn siŵr na hawdd iawn i pobl sydd ynddo fo yn dall beth dwi'n dweud. Ti'n bod, ti'n cael dipyn o bobl yn rhoi cyllell yn dy gefn di. Um, a, a chdi anghofio am hynna. Un o'r pethau uh, nes i ddysgu reit yn dechrau, a graig Scott Quinnell Nicola nath ddeitha fi. A'i ffrindiau mawr efo nhw fel teulu. A mi'n dweud, surround yourself with positive people all the time, mm. That's one of the things that Scott and me have learnt. A ti'n gwybod be? Mae'n rhai o'r geiriau mwyaf gwir, mwyaf cywir fyrdd wedi gael. Mae pobl negyddol jyst yn mynd i dynnu chdi lawr. Ac ti eisiau ma da hynna o dy fywyd di. Dal di watch ar ôl y bobl positif o gwmpas a ti'n mynd ar y siwrna. Ti'n bod o'ch chi'n sôn y fanna am yr ochr um, iechyd meddwl? Ie. Yeah.
Yy mae'n bwysig i bobl edrych ar ôl eu hunan a mae iechyd meddwl yn bwysig. Yy dwi'n hun yn wedi dioddau efo iechyd meddwl. Yeah. Ond t'wod beth beth 'sa chdi'n dweud wrth ffarmwr arall sydd yn diodda chydig bach efo iechyd meddwl? Siarad efo pobl. Siarad efo pobl. Mae siarad yn beth mwyaf bwysig. A dwi'n meddwl bod fi'n ffodus fel 'na, cos dwi reit siopsi. Dwi'n medru siarad efo rhywun. A yym ma' Rhian yn deud weithiau dwi fatha agony aunt. Os dwi'n mynd allan am beint mae pobl yn dod ata fi, dwi'm yn gwybod be di o, maen nhw'n sôn am eu problemau yym a dwi'n trio siarad efo nhw. Y diwrnod o blaen ond ti'n gwybod, 'na ffarmwr ar um, Facebook gyrru neges i fi. Um, oedd yn ei ddagrau, oedd ei ferch o di mynd off efo rhyw drug dealer a gofyn i fi, t'mo', jyst petha lawr yn Lundan oedd y dyn 'ma, um, gofyn i fi, t'mo', be' oeddwn i'n feddwl, ac o'n i, o'n i jyst mewn sioc, t'mo', ma' ma' gymaint o bobl yn dod ata chdi ar y cyfryngau cymdeithasol yma, mae'n dychryn chdi, a mae gymaint o bobl efo problemau. A lle da ni yn y sefyllfa hefyd, t'mo', mae, mae, mae lot o stwff allan yna yn creu fwy o'r problemau yma. Mae ma, ma yeah. yr negydrwydd gyn rei pobl yn y tibod, social media, Twitter, Instagram, maen nhw mor anifyr. Ti'n nhw beth yn deud o'i dywyneb di. Okay. Ond maen nhw'n deud o ar y keyboard na. A mae'n brif o rei pobl, di pob yn mynd i gymryd o. Mm. Mae gen i sgwydda mawr, a mae gen i groen tha y rhinoceros neu swn i'n mynd beth dwi'n neud. A dwi'n dwi, dwi rhoi heina i un ochr. Haid i chdi. Mae'n rhaid i'n brifo, Rhai, rhai sy'n brifo di rhai sy'n pobl sy'n sôn am ymwraig i, neu'n nhad i, neu'n mhlant i. Beth nhw'n dweud, be eitha licid nhw amdana fi'n bersonol. Ond dwi'n dweud pobl, wnaeth nhw'n deud hynna wrth dywyneb di. Mae'n bwysig i bobl, os gennyn nhw broblem, siarad efo rwy'n. Os di'n deulu, os di'n ffrind, os di'n rwy'n ar y wefan um, cymdeithasol, siaradwch efo pobl, cos ti bod pan ti siarad, ti rhannu'r problem. A mae pobl yn dychryn faint o bobl eraill sydd efo problemau. Dwi'n meddwl be nath Alun Elidir, y dim llynedd blwyddyn cynt, dod allan a dweud bod gen o'i seldir. Do, do. Oedd o'n wych. Mae'n cymryd, ma cymryd uffar o ddyn i wneud be nath o. A dwi'n edmygu o yn, yn ofnadwy. Ac oedd y boi oedd yn ffilmio fo, Gareth, dwi'n abod o, dwi wedi bod yn Zeland Newydd oedd o. Ac oedd o'n dweud, pan oedd o'n ffilmio fo, oedd o'n teimlo o'i galon, y, y problemau oedd gyn. A, a mae, mae o wedi gwneud gwahaniaeth. A siarad efo fo wedyn, mae yna bobl di dod ato fo yn y farchnad a di dweud, diolch i chdi am wneud hynna, mm. dwi di dod allan a siarad. So, dydy o'm yn tabw, dydy o ddim yn tabw. Oedd lot, oedd, oedd. A da ni, ella bod ni fel diwydiant, farmwrs mowr cry, ti'n bod, allan byd yn ffeithio fi, a mae pob yn cael diwrnod crap, come on, mae pob yn cael diwrnod sal, mae yna fuwch yn farw, di wraig yn di bod yn dda, neu mae wraig yn bod yn siopio, di hon yn helpu weithiau. O, ti'n fo, mae ma pethau gyd yn dod at ei gilydd weithiau, ti'n fo, a, a mae yna bresiar gwaith papur yn y diwydiant yma, um, mae yna lot o bwysau ar ffarmwrs, dos, dos am os na bai amdano fo. A dwi'n meddwl, Y mwy da ni'n gyd-dynnu ac yn ail-gysylltu fyd mm. efo y, y, y cwsmar, mae hwnna'n bwysig. Okay. Ti'n bo, dod â pobl at ei gilydd. Um, ti'n gwybod, ti'n newid ddeud, ti'n mwynhau dy fywyd. So dwi'n meddwl sa'ch ti'n newid un byd. Ond, os na, oes na rhyw heriau sgyn ti? ti neu ti wedi dod, a, a, um, dod drosodd? Heriau dwi wedi bod drosodd dot, bo, um, mae gen i pyn bach o checkered past, ti'n bod, dwi wedi bod dipyn o fwy am gwffio, dwi wedi bod yn uh, Crown Court yn Merthyr Tydfil, ti'n bod, jyst down the one jail. So, mae yna heri a dwi wedi bod drosodd, ti'n bod, ma, ma, dwi'n mynd cael nhw, dwi'n dwi cuddiad nhw, maen nhw yn yn llefru um, pethau dwi wedi gwneud. Um, mae ma weithiau'n anodd Pan wyt ti yn llygaid y cyhoedd i, i, i, i, i fod yn agored. Ond dwi'n teimlo, hai chdi fod yn agored. Hai chdi fod yn onast efo chdi dy hun a deud beth sydd ar dy feddwl di. Byddai byth yn panad y de i bawb. hai chdi ddall hynna. Okay. You can't be everybody's friend. Mae, hyn, mae, hyn, mae hynna'n hollol wir, ti'n bo? Ond, be dwi'n teimlo'n bwysig ydy, ydy yn her bod fi'n mynd i'n ngwely bob nos, yn cysgu bod fi wedi bod yn onas, bod fi wedi deutha chdi yn dywyneb. Bod fi'n mynd i roi mm. cyllad yn dy gefn di. Dwi wedi deutha chdi beth dwi'n teimlo amdano chdi i dywyneb di. A dwi teip yna person, ond na i ddim malu cacan siocled ffôn fi sy'n...
Reit ta, wel oce, okay. ffôn yn mynd eto, bydd y bywyd ddim yn stopio na di. Na, hiw cam yn ein sôn yn dod i'n ôl ddwy o ddefaid, so ie, yeah, fydde... Ie, yeah, mae'n ma fywyd prysur, ond it, it comes with the territory, fe. Reit, ti'n really, really prysur. Dwi'n gwybod sut ti'n balansio, a dwi'n gwybod sut mae'r rhian yn cadw trac yno chdi. Be sgyn ti ar y, um, ymlaen am y dyfodol? So lot yn mynd ymlaen yn y uh, blwyddyn nesaf mae'n barod, ti'n mae yna lot o waith i ddod i mewn, ond um, da ni wedi ehangu o, o jest bod yn, yn ffarm deluol wan, da, mae gennym ni fusnes. So mae rhian yn gweithio i fi, so mae gweithio fel public assistant o personal assistant, a hi sy'n gwneud bookings a bob dim, cos dwi'n mynd allan i wneud dipyn o dipyn o siarad a falle. Um, un o'r pethau hefyd sydd wedi newid yn bywyd ni ers 2013 ydy bod ni'n gwneud immersive tours. So, um, mae'r immersive tours yma, rhan mowr o beth da ni'n gwneud wan. Um, 30 odd tours llynedd, um, Americanwyr yn dod yma, um, maen nhw'n aros yn castell yn Conwy, Rick Steves Tours di enw o, wedyn um, atho ni ddechrau efo wneud rhyw chydig, wedyn mae o di adaladu, da ni'n gwneud immersive bespoke tours wan, um, lle da ni wedi gwneud 9 neu ddeg o heina llynedd lle mae Americanwyr sydd efo dipyn o bres yn fflio yma a mae gen nhw Blue Badge uh, guides efo nhw. Maen nhw'n dod yma, maen nhw'n cael cinio dy syl yma, dim ots pa ddwrnod di, a mae o gyd yn rhywbeth sy'n dymorol, so bob dim dwi wedi tyfu ar y ffarm, okay. a cig ni hynnain, a wedyn dwi'n mynd â nhw fyny yn yr bygu bach uh, Honda, um, a gweld y carneddau, sôn am y hanes, sôn am 370 o flynyddoedd, mae nheulu fi wedi bod yn amaethu yma. Um, just iddyn nhw gael y teimlad, a mae reviews yn amazing. Mae, mae, mae, mae just wedi bod yn, yn rhan mowr o lle da ni'n gweld dyfodol um, ein teulu ni ar y ffarm yma. Da ni, da ni isio wneud siŵr bod yn plant ni yn mynd i wneud bwoliaeth o'ma a ti'n A Utopia bysa'r tri yn medru neud bwaliaeth yma, yeah. ond um, sa chdi sbio'n dol, mae'n siŵr, dydy o'n digon mowr. So, atgyfeirio mewn ffordd ipyn bach yn wahanol i llawer iawn o bobl, dwi'n meddwl fydd y ffordd ymlaen. Um, a da ni sôn am rhyw secret sefyd uh, ipyn bach, da ni yn ffidio 28 o'n nhw weithiau, da ni'n gwneud barbecue, da ni wedi bildio barbecue mowr yn cefn na, mae gen i fyrfa, okay. a wedyn da ni'n porthi'r pobl yma efo cig oen, ond da ni wedi bod yn gwneud mutton burgers ni hynna'n hefyd. O, oh, a mae heina wedi mynd lawr yn fendigedig, so gawn ni weld be ddeith y dyfodol. Ti'n ti dweud mae mae gymaint uh, yn digwydd flwyddyn nesaf, a ti yn reit gry ar uh, cym, cyfryngau cymdeithasol. Do. Ti'n ei hynna i gyd dy hun?
Na, dwi'n cael help. Um, mae gen i foi sydd wedi bod yn helpu fi o'r dechrau, uh, Dewi Eirig, mae o... Um, mae o'n dall well na fi efo sut mae'r algorithms ma a ballu'n gweithio. Um, Dwi'n meddwl na cryfder fi ydy bod fi jyst dweud bod fi be, be dwi feddwl. Um, dydy o ddim yn gryfder weithiau pan ti'n gweithio i bobl fatha BBC ac uh, y chanelau yma, ond um, hai chdi fod yn onast, hai chdi fod chdi dy hun. Um, dwi'n gobeithio gawn ni gymisiwn arall gen y BBC lenni, a byddai'n gweithio yn yr, yn yr um, sioe brenhinol. So, mae, mae hynna'n jobsus dwi, dwi just wrth y modd, ti'n mae, o, mae o'n dream job i gael rhywbeth fel la. Ond, yli, ti byth yn gwybod, da ni fatha darn o linyn, da ni'n gofaint o hir, mae uh, ti'n bod, da ni'n mynd i fod yn, yn the flavour of the month efo'r cyfryngau. So, i fi, mae'n bwysig i fi sefydlu rhywbeth yn fama ar fy nghartra i wneud siŵr bod yna ddyfodol i, i mhlant i. Mae Sior yn gorffan yn Harper Adams lenni, uh, pedair blynedd o, o fod yn uh, astudio busnes ag amaeth, wedyn um, mae'n siŵr ddeith o alla adra am ddipyn bach i weld lle mae draed o, ond mae o'n teimlo bod o sio mynd efo di a, a agor i, i adenydd. Dwi'n yn gwybod, gan, gan i weld, ond um, ti'n os yna rhywbeth lle mae wedi cael ei ddannodd i mewn iddo fo, fatha yr er, um, immersive tours ma, Um, da ni wedi sefydlu'r busnes wan, a mae o'n mae o, mae o rhan, uh, wel, enw'r busnes ydy Rhigar, so Rhianna Gar, de. Oh, so Rhigar, de, yna fo, wedyn, um, mae hwnna'n mynd i fod yn rhywbeth da ni'n mynd i adeiladu. Da ni'n mynd i ddechrau rhedeg tan da ni'n medru cerad. Mae, mae hwnna'n bwysig i, i, i fi, ti'n bo, um, Mae y ffarm sy'n dod gyntaf, ti'n bod, dwi'n mewn partneriaeth efo Nghefndryd a, a Ewythrera dan had. Um, so, mae eisiau watchad ar ôl y, y busnes yna, um, fi sy'n gwneud gwaith papur a falle, a ti'n bod, mae yna lot o waith, mae'n mae job dal i'n bob man. So, mae'n cael cydbwysau, a cael cydbwysau teulu fi, ti'n bod, a cael, cael um, dipyn bach o amser efo nhw yn, yn bwysig i fi, ond um, dwi'n lwcus a dwi'n ffodus, a dyna pam dwi'n byw y breuddwyd.